Eemol Grand-Ducs fir matzehuelen, haalt Iech fest, Bremsen ass fir Loser! Rideau op fir déi éischt Dynastie Orange-Nassau, déi eis déi éischt dräi Grand-Ducke gestellt. Hei gesitt der d'Wopen, D'Orange-Nassauer hunn zwou Kapen, si si Grand-Duc vu Lëtzebuerg, awer och Kinnek vun den Niederlanden. An hei ass eis Anegalerie vun den Orange-Nassauer, allen dräi, déi mat der duebeler Kap. Praktescherweis heeschen se alleguerte Wëllem a praktescherweis kommen se der Rei no, een, zwee, dräi. De Willem den Éischten ass e politesch konservative mee ökonomesch ganz progressive Mann. En hofft, datt déi reliéis Konflikter tëscht Protestanten a Katholiken an déi sproochlech Barrièren tëscht Hollännesch, Flammännesch, Franséisch, Däitsch an och nach esou komeschen Dialekt duerch de wirtschaftlechen Opschwong kënne berouegt ginn. An e bréngt et effektiv fäerdeg, an der Wallonie eng ganz Rei Industrien, a well dës Industrien Ingenieure brauchen, och Universitéiten unzesiddelen. Mee en huet e schlechten Afloss vun der Relioun ënnerschat. Déi Belsch an e gudden Deel vun de Lëtzebuerger wiere sech, opgestëppelt vun der kathoulescher Kierch, géint de protestantesche Kinnek. A wéi d'Belsch hir Onofhängegkeet kréien, gëtt dem Wëllem säi Räich quasi enthallschent amputéiert. De Wëllem den Éischten ass vu souvill Ondankbarkeet revoltéiert, Abee, wann dat esou ass, da maacht dach wat der wëllt, An en dankt of a besteet seng laangjäreg Maîtress, eng wallounesch Katholikin. Skandal! Fir Lëtzebuerg huet de Mann näischt Extraes gemaach. Lëtzebuerg Stad huet just e militäreschen Interêt wéinst senger Festung. De Rescht vum Land gëtt fir Stockage benotzt. De Wëllem den Zweete kennt zu Liefzäite quasi nëmme Krich an Onrouen. Déi Franséisch Revolutioun, déi erlieft en als Kand a bleift fir ëmmer traumatiséiert. Mee en huet kee Choix a muss kämpfen. Am Spuenesche Krich, Napoleonesche Feldzuch, Belsch Revolutioun, you name it, he done it. De Léiw uewen op der Kopp vu Waterloo, Dee gouf zu sengen Éiere gebaut. De Wëllem den Zweeten ass Zaldot mat Leif a Séil, mee ouni de Krich ze romantiséieren. Als Politiker ass e méi moderéiert wéi säi Papp. Fir e staarken Alliéierten ze hunn, bestiet en dem Zar Alexander seng Schwëster. Si hu sech net gär, mee se respektéiere sech. Dat ass bei esou Allianzen oft dat héchst vun de Gefiller. Kann awer och dru leien, datt de Wëllem den Zweeten éischter. aner Preferenzen hat, wéi 1848, uecht datt Europa erëm Revolutiounen ausbriechen, fillt sech de Wëllem den Zweeten u seng terroriséiert Kandheet erënnert, a fir esou Szenen a sengem Räich ze evitéieren, léisst en eng zimlech modern a liberal Verfassung opsetzen, déi och Lëtzebuerg ze gutt kënnt. D'Joer drop stierft en leider, leider, leider. Hutt der déi schmuel Taille bemierkt, déi dee Mann huet? Uiuiuiui! De Wëllem den Drëtten ass schonn als Kand e béisaartege Gëftzwerg, dofir ka keen e leiden, mol net seng eegen Elteren, déi léiwer säi klenge Brudder hunn. Aus Jalousie léisst de Wëllem wärend engem Stuerm e Bam op de Jong falen. Nee, et ass en Accident, mee de Jong stierft drun, an dat bal um Datum vum Wëllem sengem Gebuertsdag. A well de Wëllem net wëll, datt säi Fest duerch langweileg Commemoratioune ruinéiert gëtt, verréckelt e säi Gebuertsdag. 1838 bestiet e seng Cousine Sophie. Si ass eng liberal Intellektuell, hien en ongebilte Chauvinist. Eng Dramkoppel. Fir seng Fra ze erniddregen, verbidden en a sengem Palid all kulturell Aktivitéit. Dat ass, wéi wann een eis den Internet ging ewechhuelen. A behëlt sech an aller Ëffentlechkeet wéi en noutgäile Gorilla. Ech zitéieren d'New York Times. 1856 putscht de Wëllem den Drëtten déi Lëtzebuerger Deputéiert aus der Chamber, fir seng reaktionär Verfassung an d'Plaz ze setzen an aus de Lëtzebuerger erëm Untertanen ze maachen. 1867 versicht de Lëtzebuerg un d'Fransousen ze verkafen, hunn et Spillscholden a léist domat e bal den Éischte Weltkrich aus. Oh, säi Bild hänkt schif, ass mer guer net opgefall. Rido fir d'Dynastie Nassau-Weilburg, déi nach bis haut eis Grand-Ducke stellen, déi hu just nach eng eenzeg Kap. Firwat muss d'Dynastie gewiesselt ginn? Ma dem Wëllem den Drëtte stierwen all déi männlech Nofollger a Virgänger ewech, schliisslech huet e just nach eng Duechter, d'Wilhelmina. Dat ka Kinnigin vun den Niederlande ginn, awer net Grande-Duchesse vu Lëtzebuerg. E weiblechen Herrscher ass do nämlech net virgesinn. Also muss am Stammbam e Mann an enger Nopeschbranche fonnt ginn. D'Nopeschbranche ass Nassau-Weilburg an de Mann ass den Adolphe. Den Adolphe, dat ass déi frëndlech Deckelsmouk do, deen huet eis eng Bréck hannerlooss an e Konschtpräis, vun deem keen eppes weess. De Wëllem de Véierten, mam schmocke Schnurres, deen huet sechs Kanner, mee alles Meedercher. No engem uergen Hireschlag an nodeems en de Rescht vun der Verwandtschaft vum Troun ausgeschloss huet, designéiert e seng eelsten Duechter als Nofolgerin. D'Marie-Adelheid. Si ass eis Grande-Duchesse virum a wärend dem Éischte Weltkrich. D'Marie-Adelheid ass eng Quisel, äerzkathoulesch an äerzkonservativ, a mëscht sech an d'Landespolitik an, déi him vill ze vill liberal an antiklerikal ass. 1914 gëtt Lëtzebuerg, obwuel et eigentlech neutral ass, vum däitsche Truppe besat. D'Groussherzogin appelléiert un déi international Gemeinschaft, déi eigentlech censéiert ass, dës Neutralitéit noutfalls militäresch duerchzesetzen, mee keen traut sech zu dësem Zäitpunkt anzegräifen. Vläicht geet et jo vun elengerem ewech, datt d'Marie-Adelheid den däitsche Keeser empfänkt. An datt si 1916 op d'Begriefnis vun hirer Bom an Däitschland fiert, ass zwar onbehollef an oniwwerluecht, awer kee Landesverrot. Mee et arrangéiert déi Kleesper Lëtzebuerger Politiker fir e Sündenbock ze hunn, deem se hir eegen Incapacitéit kënne virgeheien. 1919 dankt d'Marie-Adelheid schliisslech of a proposéiert seng Schwëster Charlotte als Nofollgerin. D'Marie-Adelheid stierft mat 29 un Typhus. Si huet gefëmmt wéi en Tierk. Dee wäisse Niwwel do op der Foto, dat ass keen Effekt a kee Stëbs, dat ass Zigarettendamp. D'Charlotte ass 45 Joer laang Groussherzogin, och wärend dem Zweete Weltkrich. Fir all Polemik aus dem Wee ze goen, flücht déi groussherzoglech Famill 1940 aus dem Land, iwwer Frankräich a Portugal schliisslech an England, vu wou aus si hire Landsleit iwwer BBC Radio Courage zouschwätzt. Net all Lëtzebuerger fënnt et gutt, datt d'Grande-Duchesse d'Land verléisst, mee d'Erfarunge vun hirer Schwëster sëtzen déif. D'Charlotte setzt sech beim Teddy Roosevelt dofir an, datt d'USA an de Krich agräifen, an et ass eleng hir ze verdanken, datt, Aff, ech maachen de Geck. Nom Krich kënnt d'Grande-Duchesse zeréck op Lëtzebuerg an ënnerstëtzt d'Grënnung vun der NATO, an domadden ass d'Land net méi neutral. 't hat jo net wierklech eppes bruecht, déi Neutralitéit. Dem Charlotte verdanke mer den Nationalfeierdag, dat ass hire Gebuertsdag, ëm sechs Méint verréckelt, 1964 dankt si of fir hire Fils, de Jean. A mir wiessele rëm d'Dynastie, elo fält d'Weilburg ewech, weess net firwat, dat sinn aristokratesch Spitzfindegkeeten, mee dofir hu mer keng Zäit. De Jean, deen hunn der e puer vun eis nach materlieft, hien huet Kandheet a Jugend an England an a Kanada verbruecht an huet ab 1942 als Offizéier um Zweete Weltkrich deelgeholl Op der Säit vun den Alliéierten natierlech. E bestiet sech mat enger belscher Prinzessin, dem Josephine Charlotte. De Jang ass en immens diskreten a seriöse Mann, dee sech duerch näischt ervirdeet. Esou hu mer eis Grand-Ducë gär. E stierft 2019 eréischt am bibleschen Alter vun 98 Joer. Den Heng, deen hu mer zanter 2000. Firwat hee Grand-Duc gëtt an net seng Schwëster Marie-Astrid, dat virun him gebuer ass, Mee bon, dofir kritt hatt dann e Schëff. Den Heng ass deen éischte Grand-Duc, deen e bësse Lëtzebuergesch ka schwätzen. 1981 bestiet en eng Studiekollegin aus enger kubanescher Bankiersfamill, déi duerch de Fidel Castro aus dem Land verdriwwe goufen. 2008 léist de Grand-Duc eng Verfassungskris aus, well en d'Gesetz zu Euthanasie a Stierfhëllef net ënnerschreiwe wëll. Et däerf ee sech nämlech net blende loossen, Grand-Ducs sinn nach ëmmer äerzkathoulesch. De Problem gëtt behuewen, andeems de Staatschef einfach d'Sanktiounsrecht ewech geholl kritt. E muss nach ëmmer Gesetzer ënnerschreiwen, mee e muss net mam Inhalt averstan sinn. 2021 gëtt de Rapport Waringo publizéiert, deen op eng Rei Dysfonctionnementer beim Haft hiweist. Dorop e follegt en Interview vun der groussherzogescher Koppel bei Paris Match Nujee. Mat der typescher Diskretioun schéngt et eriwwer ze sinn. Eisen nächste Grand-Duc gëtt erëm e Wëllen. Dat wier dann normalerweis déi fënneften. Mee vläit si mer bis dohin eng Republik. An dat ware lauter Grand Ducs gewiescht fir e mat ze huelen. Ech soen Iech Merci fir d'Nolauschteren. Bis geschwënn.